Croeso i Wrecsam, lle bydd miloedd yn heidio i faes yr Eisteddfod yn Is Coed eleni. Ond mae 'na lot fwy o bethau yn digwydd dros y fro i gyd. Felly dewch am dro efo fi, hogyn bach modest o'r ardal sy'n rhannu cynnwys Cymraeg efo dros 100,000 o ddilynwyr Ar gyfryngau cymdeithasol. Nes i sôn bod fi'n modest. Gwylaith. A dyma ni, Brymbo, rhyw ddwy filltir fyny'r ffordd o ganol Wrecsam. Maen nhw'n deud bod yr enw yn dod o bryn a baw. Ie, baw. Ond peidiwch â throi trwyn. Mae'r lle yn hyfryd go iawn. Ac ar ben y bryn, mae hen glwb y gweithwyr. dir am bron i ddau gan mlynedd, dyma galon y gymuned. Ar nos Fawrth yr Ŵyl, bydd bragdy'r beirdd yn fan hyn, cerdd, cân a geiriau sy'n tanio mwy na fflachlamp mewn ffwrnais dir. Ewch i'r ornest i roi proc i'r tân. A dyma ni yng nghanol y ddinas, er, bydd hi wastad yn dre i fi. Reit, ymlaen i ti pawb. Felly be sy fan hyn? Dwy oriel, gofod perfformio, bar, bwyd a rhyw 30 o busnesau bach lleol. Ac yma i esbonio mwy, mae Gareth Thomas yn aros amdana fi. Mae'n amser gyffrous i fod o Wrecsam ac yn gweithio'n Tŷ Pawb. Mae gen i Eisteddfod yn dod i fyny wrth gwrs, dyna peth mawr. So mae Tŷ Pawb reit yn canol yr Eisteddfod blwyddyn yma. Dyn ni'n rhedeg naw diwrnod o digwyddiadau fel rhan o'r Ffrind Wrecsam, so bydd gennym ni digwyddiadau yn y diwrnod i teuluoedd, a wedyn bob nos bydd 'na rywbeth yn digwydd. Mae Gareth Bennell yn chwarae yma, mae Al Lewis yn chwarae yma, mae 'na noson gomedi Cymraeg efo Noel James, a mae 'na noson naguraduol efo Big Beat hefyd, so lot yn digwydd. Ond jyst lawr y stryd, neu strit fel 'dyn ni'n deud rownd fan hyn, Dyma ganolbwynt y Gymraeg yn Wrecsam drwy'r flwyddyn. Saith seren. Mae'r lle yma yn llawn digwyddiadau a sgwrsiau dwfn amdan y treigl llais os dych chi isio. Marc, be' gawn ni ddisgwyl yn ystod yr wsos? Gewch chi naw noson o ddigwyddiadau. Ar y nos Wener, mae 'na noson gomedi bendigedig. Mae'r wyth noson arall yn dechrau ar y nos Sadwrn efo gig Gwibdaith Hen Frân a Mynedd, sy'n band soul jazz o Bala. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr at glywed nhw. Mae jyst llwyth o bethau gwahanol yn digwydd drwy'r wythnos ac yn gorffen ar y nos Sadwrn ola'. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr. Gwych. Oes yna tocynnau ar ôl? Mae yna docynnau ar ôl i bob gig ar hyn o bryd, ond maen nhw'n prinhau, felly prynwch ar-lein os fedrwch chi. Draw yn fan hyn, yn Neuadd William Aston, mae 'ne fwy o gigs, Candelas, Tara Bandito, Bob Delyn, Ac bydd Gruff Rhys yn ôl mewn Eisteddfod am y tro cynta ers blynyddoedd. Ac, wrth gwrs, does neb yn gallu dod i Wrecsam heb alw heibio i'r Turf. Hen dafarn drws nesau Cae Ras lle dwi 'di bod yn gwylio pêl-droed o bob math o safon ers i Wrecsam gael gêm gyfartal yn erbyn Stockport County yn 95. Ond erbyn hyn, mae lle 'di troi yn rhyw Hollywood ar Heol yr Wyddgrug. Boed yn seleb neu'n bobol leol, mae pawb yn galw yma. Felly dewch i Wrecsam, lle mae croeso'n gynnes, mae ddigon o bethe i bawb, ac os dych chi'n rhugl yn Gymraeg, Ni mond yn deud diolch efo gwên, mae 'na rwbeth i bawb.